Бүтэ күнүнэн саха квн сэҥэрээччилэр. Эһитини кытта Эверстов Игорь Саха КВН сэргэ саҥа биэритин ыытааччыта. Бүгүн 6 иһирбэвиэс күнүгэр Саха КВН фестивалин саҕалыыр.

кытта бисиэхпит Здрасте, бу саха квн сэргэ саҥа биэриитэ буолар ол курдук эһей саха квнтан тугу күүтэҕитий уонна хайдах оонньуу буолла дии саныыгытый мин саха квнтан буллаҕына бу күҥҥэ элбэҕи күүтэбин элбэх саҥа шуткалары күүтэбин саҥа оонньооччулары көрөөрү кэллим а по кимне мишейн мишейен Всем привет! Бу саха квн саҥа биэриитэ олор сэргээ диэн ол курдук иһи саха квнтан тугу күүтэҕитий уонна хайдах оонньуу буола дии саныыгытый? Үчүгэй биһиги главное участие. Ханна хамаандаҕа оонньуугутуй? Сайсар банк. Ефектор. Быһыба. Вчера онно билигин кыттааччыларбыт төһө бөлөмнөрүн, хайдах туруктаах дьалларын киирэн көрүөхпүт.

Эһи, туруккут, кыайга хадах күүскэ дьарыктаммыккытын, ханна дьарыктаммыккытын иин атаата. Ата, ханна дьарыктампытый, эйтиите хамараун. Та дьарыктампыт өр буолла, биир ый. Икки күн буолла дьарыктампыт. Барда ше, икки күн. Ата түмүгүн бүгүн көрөр небит. Хады икки күннән дьарыкпытын. Чай, чай. Махто. Здравствуйте. Бу улаан саха квн сэргээ диэн саха биэрити олор ол курдук иһи саха квн тутуу кидаати. Онна саха квн-ҥа ким кыайы диэн эрэлээхти. Это чехне тахана ханны ханна команда барын билбеппин даҕаны. Ото саха квн-ҥа киспин хаджабын онна көр күлүү олох үчүгэй настроение катаабын. Ча, махтал.

Күн-күрэс. Күн-күрэскэ? Күн-күрэс, тааттылах остор. Аппус ким дем болар онна хан команда политика лити. Мен мен адам Альберт деммин. Борна ефек Сайсар банк ден команда. Саңа команда айбылта. Команда я. Саха стар онна Сайдам тим. Мақтал. Аппус ким дем болар онна хан команда политика лити.

Эһи ханна команда улаатый онна быйылгы сезоҥҥа төһө билэҥҥитий онно доширакту картошка да картошка оттон биһи доҕоттор көмөн хамаанда диэммит биһиги бу сезоҥҥа оттон бэлэммит тиэххэһэп уонна хортуска Оттон ханаабар бэлэм курдукпут, ну, ким көстөөх ол кыйдын диэн эрэнэбит. Сыаныга дөрө. Арай кыйдахыта тугуна? Станыам этэ. Оттон дальше кыйдахпытына аныгыс онньуларга бэлэмнэнэн хагалыыбыт. Хим биир оттон билбэппин. Отто ян харас хагалааппыт. Мыны кыта хата хатам бара яам. Төссө күскэ бэлэмнэнэн кэлэбит ба. Өсө күскэ бэлэмнэнэн кэлем.

муҥутуур кыйылаахтара Алена бывшая пожалуйста! Дорогата Аралты сезон фестиваля Гран-при Хайна Алена бывшая дара! Дара бүгүҥҥү фестиваль гран-прилара хайдах өдүй кыйар иһэха? Бу биһиэхэ диэн отой ажас күүрпэтэхпит маннык результат булуоҕа диэн отон эремиппит но күүппэтэхпит биһи бастыкытын кытта дьабыт инди курдукта